Nilqakom għal podcast ieħor Conspiracy Theory. Eh, illum ser nitkellmu fuq dak li ġara qed nirreferi għall-isplużjoni li saret tal-kamra tan-nar u dik propju sitwazzjoni ġabet ħafna ħafna nies jitkellmu fuqha. Ħafna nies minn kull settur, minn kull għaqda, minn kull NGO, eh, però naħseb il-mistoqsija hija biss x'periklu in-nies qegħdin jaffaċċjaw jekk il-piroteknika tibqa' attiva f'pajjiżna. Miegħi biex jiddiskutu dan is-suġġett għandi r-Rettur tal-Università, l-Professur Alfred Vella, m'għandu bżonn tal-ebda introduzzjoni, akkademiku, xjentist u jispeċjalizza fl-environmental u l-geochemistry, Malcolm Borg, illi huwa Koordinatur Għaqda Bdiewa Attivi, U Romina Frendo wkoll m'għandha bżonn tal-ebda introduzzjoni wkoll voċifera ħafna, attivista fuq l-annimali u naħseb qiegħda hawnhekk illum tirrappreżenta n-nies, Romina. Ħa nibda bik. Darb' iva. Għaliex meta xtaqt nagħmel podcast biex nara dan il-podcast jiena dejjem ngħid illi huwa min-nies għan-nies tan-nies. Hawnhekk nitkellmu biex insibu soluzzjoni u la biex nattakkaw 'il ħadd u la biex neqirdu delizzji ta' ħadd, biex naraw, biex niżnu x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin u x'inhu l-aħjar għal kulħadd at the end of the day. U meta pruvajt nara lil min ħa nistieden biex niddiskuti dan is-suġġett, ovvjament bdejt nara l-posts tiegħek u nixtieqek tispjega inti kif bdiet eżatt. Mela dan seħħ l-inċident li seħħ kif ovvjament fis-sitta u nofs ta' filgħodu id-dar tiegħi tredet u l-qtates li kelli miegħi imnalla li kienu miegħi dak il-ħin. Għandek santwarju ta' qtates. Jien għandi santwarju ta' qtates fuq il-bejt tiegħi, però għandi 20 oħra joqogħdu miegħi, jiġifieri I'm not going to add that up, imma, you know, a considerable number of cats, sewa. Um, u dawn ovvjament inħasdu ma jien konteda maħħom allura l-effett ma kienx daqsek wieħed drastiku kif rajna familji oħrajn fejn kien hemm anki klip uqtates li ħarbu mid-dar minn qabis mill-gallarija, ġifieri kien hemm effetti ħafna ħafna iżjed koroħ Ma ngħidu xejn għal dawk l-annimali li kienu fil-viċinanzi tal-kamra fejn splodiet, jiġifieri, that's heartbreaking in itself. Ovvjament, ħriġt barra tara dak id-duħħan, dak id-duħħan minn erja konsiderevoli l bogħod jiena noqgħod Santa Venera ma id-daħna rajtha mill-ewwel ħadtilha r-ritratt u bgħatt lil xi ħbieb ġurnalisti tat-Times infattitlhom isma' what's going on. U assumejna li kienet kamra tan-nar bażikament imma ġest ma konniex naf fejn hu.

l-eżerċizzi edukattivi li namlu għall-istudenti tagħna iddiskutejnieh ġifieri kellna topics ambientali, aħna jkollna l-fest ambjent u kombinazzjoni kellna speaker hemmhekk li kien semma il-periklu tal-perklorat. Allura jien għamilt 1 plus 1 u għamilt lejl ma nistax norqod ġew is-sitta ta' sitta u nofs ta' ftit wara sitta u nofs. Amin, l-għada, l-għada wara dal-lejl ma nistax norqod ktibt il-prof Charmaine Gawċi u tellajt post jiena li xiena rrit namel, għax kullħat kienet jitkellem up until that point, ġifiri sa 24 hours later, fuq l-impatt tan nar versus il- um, il-repercussions finanzjarji u bdew jitkellmu fuq hekk, tipo danni, eh, eh, l-annimali li mietu, and it stop there. Però, li zet ħaġa ħaġa oħra li kienet qed tinkwitani daqs dawk iż-żewġ elementi l-oħrajn kienet x'inhu l-effett fuq l-ambjent? X'inhu l-effett fuq l-ikel li aħna sejrin nikkonsmaw? X'inhu l-effett fuq il-water table? Ġara hekk u ħanqpa għaddejjin daqs li kieku ma ġara xejn mela. Użajt l-AI u rrit speċi ta' intella l-istampa ta' dik l-isplużjoni u l-ikel tagħna. Għax kultant b'ħafna kliem li li jgħiduli dejjem jgħiduli aqta fil-qasir, aqta fil-qasir tiktibx fit-tul, mela torrajt, let's go for a picture. U użajt l-istess splużjoni u l-ikel. U uh, użajt stampa li uh, juri li l-ikel kien motti bit-trab tal-perklorat u eh, little information fuq il-perklorat biex in-nies ikunu iżjed konxji. U dan għar-raġuni li l-lejl ta' qabel, ġifiri l-istess ġurnata tal-isplużjoni, jiena bdejt nirċievi messaġġ. Tixtrux l-ikel, eh, tixtrux il-frottu ħaxix lokali. U moħħi bdejt ngħid, mela jien irċevejtu dal-messaġġ. Imma n-nies li marċevewx tal-messaġġ għada fil-ħodu ħajmorru għanda fil-ħodu dil-ġimma, ġimmat li ġejjin, dawn ħajmorru jixu dal-prodott. Iġifiri, ħadd mu għet jitkellem fuq l-effetti tal-valenu, ħadd mu għet jisemmijom kull met naraw il-flus tal-bini u l-flus ta' ġoġi simna dak li għet nittimaw it-tfal tagħna mela immorru naqalaw il-ħobza ta' kuljum biex nixtru l-ikel. Umbat qed nagħtu lil uliedna ikel essenzjalment ivvalenat. Umbat qed tgħid Għaliex dawn l-imwiet? Għaliex dan il-mard kollu? Kulħadd il-min tisma' kulħadd marid. Għaliex? U tibda tistaqsi. U kif tellajt il-post, ovvjament kien hemm uh, xi buliz um, uh, li bdew jgħidu li dak l-affarijiet qed tara biss in-nar ma nar ma nar ħataqbdu issa qalu li għalfejn ma tarawx Eh, mela tista ma suqx karozza, mela tista eh, mela tista ma toħroġ barra xtaqa jaqajru plan fuqek, mela tista minni xet najt jena biss, ara, ejja nattakkaw, il-lum omt feeling ejja nattakkaw lil tannara, xil-lum għandi l-hormones qed jgħidu li namelek. Assolutament li le, jien qed ngħid, għanna dil-problema. Jimportassa li għaddiet il-fever kollha temperatura tal-elezzjoni niffukaw fuq xi ħaġa li jista' jkun hemm miżuri tal-budget imma jekk jiena ħankun sitt piedi taħt it-trab ma tantx ħangoduhom il-miżuri ta' dawk il-budget u l-miżuri kollha li bdew isemmu kollox sabiħ u jlellex jekk dak il-punt essenzjali li qegħdin nagħmlu il-ħajja ta' kuljum we're digging our graves with our forks. U saqsej dik insomma, u, u ovvjament f'kemm qed ngħidlek the post went viral f'inqas minn 24 hours rawh 120k. Iġifieri, ġifieri n-nies tinteressom din l-affari and that is how it took off. Sewa.
Jiena u koll għamilt naqra eżami miegħi nnifsi u kultant nibda ngħid imma kif jagħmlu n-nies? Splużjoni, l-isplużjoni għamlet ħafna A. Imma għajla jaħsbu kemm fis-sajf pereżempju kull ġimgħa dak il-fireworks ikunu qegħdin magħna, dak il-perkurora ċorta jinżel, mela allura ejja nħarsu lejn l-istampa kbira ħalli nedukaw ruħna u fl-aħħar mill-aħħar jibbenifika minnha kulħadd għax anke min jaħdem in-nhar għandu familja anki għalih innifsu kulħadd ħa jibbenifika minnha. Mela, prof, ħandur għalik issa. X'inhu perklorat u x'fihom il-fireworks? Għax in-nies naħseb li għandhom bżonn ikunu jafu ma xi qed iħabbtu wiċċhom.
battu mal-perklorat miskin. Isu l-unika ħaġa li hemm meta isir l-esplużjoni tal- tal-petard daw il-mortali jifforma dan il-sustanza u dan il-sustanza biss. Fir-realtà, l-ikbar ammont ta' materjal li jifforma u li narawh bħala duħan mhuwiex perklorat, il-perklorat għal-ħarskin. Għal ħares kien għaliex għax il-perklorat jintuża biex issir l-isplużjoni. Jiġifieri, inti meta qed tagħmel murtal qed tħallat eh, materjali. Eh, daw jaġixxu bejniethom meta ttihom il-fjamma, jieħdu jiffurmaw prodotti minnhom u dak li ma jaqbadx, jiġifieri dak il-materjal li jibqa' minkejja li suppost ittiekel kollu għaliex aġixxa ma' sieħbu li hemm fil-murtal, jibqa' żejjed jew inkella għax l-isplużjoni ma tkunx effiċjenti mija fil-mija, li qatt ma hi, jibqa' ammont mhux maħruq. Mela il-perklorat, imma bħalu nistgħu nsemmu il-klorat, li il-Maltin jgħidulu putassa minflok klorat, imma l-isem tekniku tiegħu hija klorat. Mela għandek il-klorat, għandek il-perklorat, għandek in-nitrat, sustanza oħra li tintuża fl-isplussivi, u mbagħad għandek ehm, a whole eh, category ta' materjali oħrajn, tipo imliħa tal-ram, imliħa ta' ta' ehm, barium, eh, ossidu ta' antimonju. Eh, daw Il-perklorat huwa dak li jibqa' li ma jinħarax. Imma jekk jiena qed irrid pereżempju il-kulur ikun blu, irrid nuża melħ tar-ram. Issa, il-melħ tar-ram jittrasforma wkoll x'aktarx f'karbonat tal-ram. Imma r-ram kollu li jkun hemm fit-taħlita jibqa' sħiħ wara l-isplużjoni, jiġifieri filwaqt li perchlorate jibqa' traċċi minnu għal dawk il-sustanzi l-oħrajn li semmejt, dawk jibqgħu prattikament fl-intier tagħhom trasformati minn jinnaf copper eh, chlorate isir eh, copper carbonate. Jew copper chloride, eh, carbonate jew copper chloride. Ġifieri hija is-sustanza ram, il-koper fiha, tibqa' intatta, ma tisparixxix. U dak qiegħed parti minn dak id-duħħan li naraw. Bħal l-istess ikun hemm l-alumina f'dak id-duħħan li naraw, ikun hemm potassium carbonate, sustanzi varji u gassijiet ukoll. Issa, dak it-trab jaqa' fuq fejn isib. U ma jibqax mal-art, għax qegħdin nifukaw ħafna fuq il-ħamrija u xi ħaxix li qegħdin fil-ħamrija. Imma, infakkarkom li f'Malta kif għedtu intom stess, hemm 86 festa. Għax konna d-dejnijom. Ma nafx zdidu xew naqsu xi ma dak iż-żmien jiġifieri qed ngħid xi 15-il sen ilu ormai. Kien hemm 86. U jsiru ma' Malta kollha u Għawdex. U jsiru f'postijiet differenti u t-trab minnhom ilkoll jinżel fuqna lkoll. Parti minnu jmur fil-baħar, imma parti minnu jaqa' fl-art parti fil-ħamrija, imma l-parti l-kbira mhux fil-ħamrija, imma fejn hemm il-bjut tan-nies, it-triqat, u dak li jaqa' fil-madwar tagħna, ir-riħ jerġa' iqajmu, e, jerġa' jitla fl-arja u jerġa' jibda nieżel. Iġifiri hemm fluss kontinwu, fluss kontinwu ta' trab illi f'dal pajjiż għandna. Jitħallat mat-turbin oħrajn, ħan nagħmlu ċara, mhux il-fireworks biss jagħmlu t-trab. L-iktar, l-iktar grupp ta' ehm, attività li tagħmel it-trab hija l-karozzi. Ok, m'hemmx dubju. U trab velenus ukoll bħalmu velenus it-trab tal- Eh, fireworks. Eh, eh, industrija oħra li tagħmel ħafna trab hija l-industrija tal-bini. Ħafna trab. Velenus trab tal-industrija tal-bini. propjament ma jeżistix trab li mhuwiex velenuż, f'liema sens. Illa li xkull darba li inti eh, eh, tieħu minn imnifsek materjal fin, trab fin, u jidħol fl-airways u iktar l-isfel, jista' jkun trab mill-fjuri, jista' jkun trab ta' tqiq. Kollha jagħmlu ħsara għaliex il-ġisem ma jħux gost li qed qiegħed ehm, jispira it-trab. Issa jekk fuq il-materjal ta' dan it-trab hemm sustanzi tossiċi, naturalment il-risk of harm minn dak il-materjal jizdit. Għaliex mhux tajjeb li jkollok ir-ram fl-istonku tiegħek, mhux tajjeb li għandek il-perklorat, mhux tajjeb li għandek il-barium, l-aluminium, etc. Ġifieri kull ħaġa li tifforma trab mela ehm, ma tagħmilx ġid lil ħadd. U fil-fatt nafu għax kull ta' tasek tibla trafik inti speċjalment allerġiku għal dawn l-affarijiet. Dan it-trab jataw u jpoġġi, u jpoġġi mhux nerġanajt, mhux biss fuq l-affarijiet li hemm fl-għalieqi, imma jpoġġi fuq l-affarijiet li hemm kullimkien, inkluż dil-mejda li qegħdin fuqha. U kull darba li npoġġu idejna fuq dil-mejda, Qed naqbdu t-trab li hawn hawnhekk fuq idejna. U dan it-trab li għandna fuq idejna nispiċċaw nikluh. Ix-xjenza taf li persuna adulta jiekol madwar tmien milligrammi trab kuljum. Eh, sorry, erba, erba milligrammi. It-tfal jiklu 8 milligrammi. It-tfal jiklu id-doppju tal-kbar. Anki għax għandhom tendenza li jiklu l-affarijiet li mhumiex ikel, ġifieri jieħdu gost eh, naqru u jiġbru. Ġifieri, issa dan il-materjal li daħal fħalqna li ħsilni xidejna, per eżempju, qabel ma badna l-ikel. Da qed iżid mad-doża tal-veleni li aħna nieħdu mill-arja, mill-xorb u mill-ikel, u mill-ikel li niklu. Ġifiri, minix qiegħed naqbel illi il-fireworks f'Malta qegħdin joqtluna, mhux qed ngħid li qegħdin joqtluna, imma qegħdin iżidu mar-riskju U b'manjera però li, li frankament tista' tonqos għaliex fil-waqt li l-karozzi eh, għandhom dannu ħafna iktar mill-fireworks, wieħed jista' argumenta li l-karozzi huma bżonn. Huma bżonn għax hekk għandek attak tal-qalb biex jaħduk l-isptar malajr, mhux bil-karrettu se jaħduk imma b'karozza. Ehm, biex tagħmel ix-xogħol ta' kuljum, Imma qegħdin nitkellmu f'ċieħ il-bambin, meta nsemmu l-fireworks, fuq entertainment u. Entertainment. Ġifieri, issa ok, laqas mu qed ngħid li għandna nibbenjaw, mhux hekk qed ngħid, qed ngħid nikkontrollaw. Nikkontrollaw. Bħalma nippruvaw nikkontrollaw entertainment oħrajn tipo s-sigaretti, Ok, li lilek joġbuk li ma joġbunix imma ok, li sentik ċans lilek taħraqhom, pero please, kista jkun mhux fejn hemm jien li qed nibla il-prodotti tal-entertainment tiegħek, jiġifieri għandna bżonn kontroll.
Melkim. Iva. X'qed jgħidu l-bdiewa? Eh, l-bdiewa f'dan kollu huma l-vitmi. Fis-sens li huma għal-kontrarju tal-iskop palma qal il-Prof Vella tal-ħruq tan-nar, il-bdiewa tkabru l-ikel qed ikabru l-iktar ħaġa bażika u essenzjali u kruċjali għal kwalunkwe soċjetà, għal kwalunkwe ċivilizzazzjoni. Issa, Ovvjament, e, e, e, minn kabbar barra, ovvjament minn kabbar ġewwa, minn kabbar fis-serer li l-impatt fuq prodotti jikbru ġewwa u wieħed inqas. Imma minn qed ikabbar barra, l-maġġoranza jkabru barra, huma esposti għal tniġġis differenti. Tajjeb, tal-karozzi, tal-ħurq tan-nar u affarijiet differenti. Issa, ejja noqogħdu daqsxi attenti u nirrealizzaw li l-pjanta l-ewwel ħaġa hija selettiva fl-affarijiet li tassorbi. Ġifi dina mhijiex isa borza tal-plastik u titfalla l-affarijiet u xi ġemoġa fiha, tajjeb. Hija selettiva, ma tellax kollox. Tajjeb. Affarijiet li ma jinħallux ġol ilma, il-pjanta ma tistax ittellagħhom. U allura Tajjeb li wieħed forsi sa ċertu punt iserraħ ftit moħħu li mhux kull mhux kull ħaġa li taqa' ġol għalqa ħadd tellagħha l-pjanta. Tajjeb. Issa, it-tieni ħaġa, jekk aħna għandna daw id-dubi, mela ejja nanalizzaw iktar. Ejja nippruvaw inserħu ras in-nies u l-bdiewa tal-affarijiet li qegħdin jikbru, l-affarijiet li qegħdin nikkunsmaw. Il-bdiewa ovvjament m'għandhomx ehm, il-mezzi biex janalizzaw għal-perklorat, għal-heavy metals, whatever, allura jiena nistenna li l-autoritajiet palma eh, jenalizzaw għal-affarijiet oħra, l-kwalità tal-arja, l-kwalità tal-bahar, jenalizzaw u koll specialment fil-staġun fejn jinħaraq ħafna nar, jenalizzaw l-ikel. Però r-riskju m'għandux iġorru l-bidwi. Tajjeb, jiġifieri jekk da il-bidwi qed jimxi mal-affarijiet kif suppost, qed jimxi mal-liġi, qed biex kif suppost, whatever, jekk ħdeħ qed jaħarqu n-nar, ma għandux imbagħad ibati l-konsegwenzi finanzjarji u ta' reputazzjoni minħabba l-affarijiet li qed jiġru madwaru. Nista' nagħmilha tal-avukat ta' xitan mela. għax żgur mhux forsi illi kif ħajsmgħu titkellem ħajsaqsu. Mela mela. Ovvjament dawk li ma jixtiequx illi jinqata' l-lob tan-nar. Mhm. Intom qed titkellmu il-bdiewa jbixxu il-prodotti kollha tagħhom. Il-pestiċida tidħol fil-ħamrija, taħdimha kemm ħa taħdimha ħa tibqa' hemm. U ħafna forsi hemm biċċiet minna li timmultiplika li l-annifisa jew forsi jista' l-prof, whatever. Mela, mela issek il-koraġini inti, ma tgħid forsi n-nies x'jistgħu jaħsbu. Forsi ħad tiġi assorbita mill-pjanta u aħna Taf kif? Mhux ħadd tibqa' biss fuq is-surface imma tista' tidħol ġol mela, ħaxixa. Allura ejja ħalli nkunu mela, ċari mela, ma' kulħadd. Fil-mija, mela, ekku.
Ara, l-ewwel ħaġa aħna fortunati biżejjed li Malta hija membru tal-Unjoni Ewropea li huma li hija stretta ħafna fuq il-bex li tapprova. Hemm ħafna bex, hemm ħafna bex li hemm ġi maqtuħ mill-użu tal-bdiewa mhux biss Maltin ma' wkoll Ewropej. U meta tiġi biex tapprova prodott ġdid, għandha sistema rigoruża ħafna meta tiġi biex tapprova prodott biex tassigura li huwa ma jemx ħsara saħħa tan-nies, ma jemx ħsara l-ambjent, eċetera. Parentesi żgħira, prodotti li nġibu minn pajjiż minn barra l-Ewropa, għax aħna nġibu prodotti miċ-Ċajna, mill-Brażil, mill-Marok, mill-Indja, il-prodotti li għadhom jintużaw hemm minnhom ilhom nqatgħu mill-80s. Tajjeb fl-Ewropa. Iġifieri, mela dak huwa l-ewwel ħaġa li wieħed għandu jżomm f'moħħu meta meta meta nġu biex nitkellmu fuq il-bex. It-tieni ħaġa, hemm regoli stretti ħafna meta tiġi biex tuża il-bex. L-ewwel ħaġa hemm ammont ta' ġranet li bidwi jrid iħalli bejn l-aħħar darba li jbix u id-data tal-ħsad tal-prodott. U għaliex din daw il-ġranet? Daw il-ġranet jippermettu il-sustanza kimika li titkisser u allura ma tibqax velenuża ma tibqax ta' riskju għan-nies. U l-bdiewa jsegwu din daw il-ġranet minħabba li hemm regolamenti stretti u hemm iċċekkjar rigoruż ħafna biex jassiguraw li l-bidwi qiegħed jimxi ma' dawn ir-regoli. Kien hemm każijiet tajjeb fejn inqabdu bdiewa fejn li kellhom ammont għoli ta' bex fuq il-prodott tagħhom, ittelgħu l-qorti u qalgħu multi u hemm ukoll il-possibilità li l-bidwi jħela ħabs. Tajjeb.
Iġifieri. Rajt li sowi fimni għax qed nilagħbu ma' saħħa ta' Ekku, ekku. Iġifieri, iġifieri,
id-dinja tal-użu tal-bex hija regolata ħafna kemm mill-aspett ta' approvazzjoni tal-prodotti u anke mill-aspett tal-użu tal-bexx. Tajjeb, apparti minn hekk, il-bexx jiswa ħafna ħafna flus u allura żgur li l-bidwi jekk jista' jnaqqas mhux iżid il-bexx, apparti minn hekk il-bidwi huwa l-iktar wieħed fir-riskju għax huwa għax huwa qiegħed eżatt, qiegħed miegħu, qiegħed mal-bex meta tibiex, tajjeb ġifieri juża ħwejjeġ ta' protezzjoni, imma żgur li jekk jista' jnaqqas il-bex, il-bidwi ħaj naqsu, mhux iżidu. Tajjeb? Nista' nagħmel kumment mhm. fuq statement li li saru u anki li inti għamil taċċenna mhm. li jom, ċoe, di l-isplużjoni u il-fatt li eh, il-trap li ħareġ minna fid-duħan spiċċa fuq il-ħamrija u possibilment anke fuq xi pjanti li kien hemm ehm, lesti biex inqataw għall-użu. Ehm, kif qal tajb Malcolm, l-unika ħaġa li pjanta tista it-tella u allura s-siba ġo fija meta inti ehm, ħatikola, sajjara u tikola, eh, huma l-affarijiet li idubu fl-ilma. Għaliex? Għax meta tagħmel ix-xita jew meta l-pjanti fil-għalqa jiġu eh, imbex, għaw, mux imbexxin, eh, watered, intu għom l-ilma, dal-ilma inizzel l-affarijiet li jem fuq il-ħamrija jew ġol ħamrija għax xolju ġol ilma un bat il-pjanta it-tellaħ għal ġo fija. Issa, Jiena ngħid kieku xi ħadd ehm, mar qabad bastarda ħanajlu hekk, ok? Min ġo għalqa li niżel ruxmata trab fuqa minn di l-isplużjoni, il-proċess li qed insemmi eh, għadhom baqqas biss bdew. Ġifieri, it-trab għadu fil-wiċċ kemm tal-pjanta innifisha jew tal-ħamrija innifisha u għadu ġifieri żgur ma setax jippenetra fil-tixju tal-pjanta. Tgħid li ma m'hemmx traf fuq il-pjanta, iva mela le, eh, imma da traf superfiċjali u probabbilment ħasil tajjeb eh, fil-wiċċ tal-pjanta u forsi tneħħija Ehm, f'kas ta' fejn naf il-ħass li jkollu dak ta' barra tneħħija ta' dak it-tip ta' eh, tkun qiegħed tindirizza il-problema. Għax nerġa' ngħid kif qed diġà it-trab il-balk tiegħu mhuwiex kollu velenus, anzi inqas hemm materjal velenuż milli hemm velenuż, għax ħafna mill-prodotti huma relattivament innokwi bħala prodotti tan-nar, imma hemm iva, hemm minor amount li aħjar ma toħodhiex. Imissa anki din biex ma nallarmawx in-nies bla bżonn. Aħna ġisimna l-ħin kollu qiegħed jittratta ma' ambjent u qegħdin indaħlu parti minnu dal-ambjent ġofina minn hemm liħirna mhm. jew eh, tramite li niklu jew anke mill-ġilda għaliex ċerti materjali jippenetraw anke mill-ġilda. F'dal punt, per eżempju, Nixtieq nfakkar in-nies li aħjar ma iżommu il-petrol il bot minnhom, pereżempju, u d-diesel, għax daw il-fuels illi ħafna drabi jisna nittrattawhom bħalli kieku għax qegħdin fuq idejna se jifqu fuq barra tal-id, daw jidħlu ġol ġisem u speċjalment fuq in-nisa jagħmlu iktar ħsara milli fuq l-irġiel, għax in-nisa għandhom iktar ħanitek materjal xaħmi milli għandu tipikament raġel. u għalhekk hemm ċerti pajjiżi li qas iħallu nisa ikunu petrol station attendants pereżempju. Mela, imma daw in-nies li jagħmlu da xogħol ma jmutux ċubbum, il għaliex il-velenu biex jibda biex jagħmel effett negattiv li jista' jwassal anki għal mewt, irid ikun hemm ċerta doża. mela hija d-doża li tagħmel il-velenu u tista' tieħu kważi doża ta' kważi ta' kwalunkwe velenu mingħajr ma toqtlok. Ħa nagħmluha ċara. Ehm, kultant id-doża tkun żgħira ħafna imma il-perchlorate ħansemmu l-perchlorate. Ehm, propjament Ix-xjenza qas taf kemm hi d-doża minima illi ma tagħmillikx ħsara, però hemm id-dubji fuqu. U l-Ewropa għadha kemm naqqset din id-doża li hi taħseb illi tista' tkun safe. Jiġifieri fl-ilma tax-xorb għax minn hemm l-iktar li wieħed qisu jistenna li tieħu input. Fejn qabel kien hemm livell ehm, ta' ċerta daqs li eh, above it l-ilma ma jkunx tajjeb għax-xorb, dak il-livell naqsuh bħafna, bħafna. Minn xi elf unit issa qiegħed bejn 20 u 40 unit, jiġifieri li turi illi eh, the concern is there, imma iċ-ċertezza ta' x'jagħmel s-saru x'ma jagħmilx, ix-xjenza qatt m'għandix. Okay? Um, U l-istess din għal diversi affarijiet oħra ambjentali. Erġajna morna fuq il-fireworks għax hawnhekk id-diskors qisu dak l-interess, imma nfakkar li il-fireworks are but one of these poisons, irritants, ngħidulhom li rridu għax jirritawk żgur anke jekk ma joqtlukx. Eh, u l-irritazzjoni anki semmejt inti, per eżempju, l-ħsejjes li għamlu tateż l-annimali l-oħra, dik irritazzjoni u ma nistawx nejdu jem kem portax. Sorry, importaw, għaxem eh, eh, u anki l-estetika, inti jekk inti tkun qiegħed f'post fejlem l-intiena, issa u nassumu l-intiena li qed tikkrea mi se toqtlok. għaw intejjen li joqtlu, għaw oħrajn li ma joqtlux. Imma ħadd ma jieħu gost joqgħod f'post fejn hemm l-intiena għaliex għax hemm eh, il-kwalità tal-ħajja, u l-kwalità tal-ħajja tfisser ukoll illi l-ambjent irid ikun san, irid ikun ta' ċerta standard. U daw l-attivitajiet inaqsu l-standard tal-kwalità ambjentali ta' madwarna. U jiksru wieħed mid-drittijiet umani, by the way, u kollox, dikija. Jekk ma jimpurtax nistaqsi, mhm. min eżattament hija l-awtorità li hija inkarigata biex tistudja dawn il-livelli? L-istudju tiegħek, profs, which I came across, was your initiative. Nobody, no government told you, okay. Um, Prof. Zella, tista' tikkonduċi dan l-istudju u tara din ġiet minn għandek. Il-gvern, I mean, kull gvern, illi l-in mill-politika hawnhekk, għax il-festi minn dejjem kienu, l-gvernijiet minn dejjem kienu, jiġifieri ejja nħallu l-gvernijiet barra. Min ehm, ħajkun hemm bħala awtorità jew min hemm bħala awtorità li tirrikjedi li dawn l-istudju fil-fatt isiru? Well, għandna l-awtoritajiet tal-food safety. Mhm. Hemm l-awtorità ta' sanità. jiġifieri l-Dipartiment tas-Sanità, inti għedt li ktibt lil Prost Gawċi.
Li kelmet lil FSSA. Eżatt.
Ġifieri nisem il-parentesi l-FSSA kienu hemm fuq il-post kienet reportata fil-ġurnali biex janalizzaw l-ikel li hemm jikber fil-madwar. U tajjeb li wieħed jinduna li dawn l-analiżi saru intbatu bar minn Malta għal-riżultati għaw biex analizzawhom u jkollhom riżultati. Sadattant ġew kuntatjati l-bdiewa kollha biex ma jaqtaw xejn prodotti sa kemm ikollhom ir-riżultati f'idejhom. Tajjeb biex kien bdew ċemplu l bdiewa biex jinformaw. Proset.
Terġaw tgħid dawn mhumiex eh, l-FSSA Malta jew is-Sanità Malta mhumiex huma li jagħmlu l-istandards għax l-istandards huma internazzjonali jew reġjonali. Fil-każ tagħna fl-Ewropa hemm ġifieri entitajiet Ewropej eh, fl-Istati Uniti għandhom tagħhom u f'postijiet oħrajn hemm xhur għandhom eh, other regional authorities huma dawk li jiddeċiedu x'inhu sejf u x'mhuwiex safe. Malcolm semma l-agrikoltura u l-pestiċidi. Vera, fl-Ewropa il-livell ta' ħanejtek kura li impoġġu fuq il-pesticides li nistgħu nużaw u li m'għandniex nużaw huma ħafna ogħla minn dawk li jużaw fl-Istati Uniti u waħda mill-affarijiet li hemm meta l-pajjiżi Ewropej ikunu fi trattati mal-Amerika Hija propju din li sewwa mela jekk jiena niżra l-pastard fl-Istati Uniti, tiġini ħafna orħos l-operazzjoni milli jekk niġi niżragħhom f'Malta jew fin-Norveġja għax il għaliex il-livelli hawnhekk huma aktar strinġenti. Anki aħna kultant endu ma naħsbuha ftit. Jiġi nifrasi l-glyphosate u kemm se ndumu nitmejlu bil-glyphosate. Għax issa qedna niddeċiedu fit 2033. Fehmni ftit fuq il-glyphosate. Dan huwa wieħed mill-pestiċidi li ilhom jiddibattu fuqu s-snin, is-snin. Ok, fit-2023 qalu ara ma niddeċidux għalissa. U nerġgħu niltaqgħu fit-2033, 10 snin oħra. U dan indi min ta' met jagħmel il-ħsara. Dan huwa huwa wieħed mill-iktar naħseb tip ta' bex li hawn kontroversja fuq. Dan huwa herbicide tajjeb da jaqtol il-ħaxix. Hemm mhux l-ħażin.
U allura hu ma jiġix applikat fuq il-prodott għax jekk tapplikah fuq xetta ta' tadam toqtola. Tajjeb, ġifieri u jiġi applikat ħafna drabi qabel jew wara li inti tħawwel jew tiżra l-prodott biex inti tikkontrolla l-ħaxix ħażin. Jew nkella pereżempju meta jkollok eh, ħitan ta' sejjeb ħafna ħaxix, whatever biex tikkontrolla l-ħaxix. Ġifieri ma jiġix applikat fuq il-pjanta li minn ħatiħu l-ikel għax toqtola. Imma però ħafna diskussjonijiet jekk il-glyphosate għandux l-impatt negattiv Insomma, ovvjament dan minn qed jipproduċi qed jgħid li le, ċertu xjentisti qed jgħidu li iva, insomma u din id-diskussjoni sħiħa. U fl-Amerika m'hemm ebda diskussjoni. Għaddejjin, għaddejjin, isom, isom. Imma.
Eh, Il-glifosate jitlaq mill-ħamrija. Eh, kollox xi darba jitlaq mill-ħamrija. Prattikament kollox jitlaq eventwalment mhm. mill-ħamrija, il għaliex hemm ġifieri kemm il-kimika tal-arja u eh, tal-ħamrija stess u kemm iktar importanti il-mikroorganiżmi, jiġifieri il-batteri, il-viruses, illi they act fuq dawn is-sustanzi and they degrade them. Aw, unfortunately, qed niskopru li hawn sustanzi illi qed insejħulhom il-forever chemicals. dawn l-imberkin forever chemicals, il-PFSAs. Il-bniedem irnexxilu, donnu, fl-aħħar, isib mezz biex jagħmel affarijiet li jibqgħu għal dejjem ta' dejjem. Issa, anki fuq daw hemm bħalissa argumenti sħaħ u ħaniftehmu jekk l-Ewropa tgħid innaħħuhom mill-użu Mhux x'ismu ta' l-farmers biss jużawhom daw f'ċerti prodotti imma nużawhom kullimkien. Imma għandha għandha nistennew l-Ewropa li tgħidilna nneħħuhom. Aħna m'aħniex kapaċi bħala pajjiż li ngħidu isma' aħna ċittadini Maltin u Għawdxin dak dik il-kimika m'aħniex ħa nużawha. Ifhem, dawn huma kimiċi li jidħlu pereżempju anki fl-użu tad-drappijiet, tat-textiles. Jiġifieri qegħdin all over the place. Sinjuri, Eh, forsi għaw min jobbot il-kimika, għax il-kimika tagħmel da kollu mm. possibbli. Imma qabel ma nibdew niġġudikaw eh, li aħjar qatt ma kellna kimika, eh, jiena kont inkun bla xogħol naħseb kieku ma imma apparti apparti il-kimika tagħmel ukoll il-mediċejjen li jżommuna ħajjin. U dak kollu li qed jingħad illum fejn il-trattament mediku se jkun personalizzat, ok, mill-livell ġenetiku u mhux dak li jattalija jottal da, imma mhm. dak kollu riżultat tal-understanding tal-mart mill-ottika tal-kimika. Jiġifieri, issa, ok, imma din l-istess meravilja ta' xjenza e, ittina wkoll kultant prodotti li naraw li qed qed jagħmlulna xi ftit jew jistgħu jagħmlulna ftit ħsara. Mhm. L-ikbar ħaġa li tagħmel ħsara taf x'inhi? L-età. ix-xjuħija. Jiġifieri jekk irridu ma nibirdux ma nixjihux. Imma jekk se nibqgħu hawn eh, għaddejjin sakemm ikollna 70 80 design imbagħad ma noqgħodux ingorru għax għandi kanser u għandi. Eh. Ma bniedem jista' jagħmel ħiltu biex juħu. Xi ħaġa xi ħaġa interessanti li inti semmejt l-affarijiet jitilqu mill-ħamrija u tinsemmu il-possibiltajiet il-potenzjal li anke xjenza il-kimika tista' tina. Forsi wasal iż-żmien li naraw nistgħux insibu soluzzjonijiet biex il-perklorat li għandna fil-ħamrija nibblukkawh pereżempju milli jidħol fil-pjanta. Ġifieri hemm mod ta' kif tillokkjah dal-perklorat biex ma jkunx biex ma jkunx kapaċi jidħol fil-pjanta. Hemm mod ta' kif forsi is-xita, l-ilma ta' xita. Ma imurlek fil-pjanu, l-ilma tal-pjanu, u tifatti għet nsibuħ. Allora għanna millek il-mistoqsija l-oħra, il-kimika li tinżel li jasolju bil, mhm. tispicċa fil-water table tana? Of course. Ġifri aħna t-nixorbu
eh. ilma velenat u koll. Ma versus Moses, nimmaġina. La row, eh, eh, ma hemm xi ftit li ġej direttament mill l-ilma tal-pjan, però ġeneralment jibblendjaw l-ilma tal-pjan ma l-ilma tal-arow, illi allura il-livelli jonqsu. Namela ċen, eh, semmejta diġa, id-doza importanti, iġifiri, kważi kollox tista tieħdu mingħajr effett jekk f'livell baxx biżejjed. In-nitrat fl-ilma tax-xorb ilu magħna u mal-pajjiżi kollha tad-dinja. Infatti, l-ikbar problema mhix il-perchlorate fl-ilma tax-xorb, l-ikbar problema hija n-nitrate. Issa, n-nitrate kultant inwaħħlu fl-agrikoltura għax tikkontribwixxi għalih għax tużah fil-bhejj, mhux fil-bhexx, fil-fertilizzant. Alla ħares ma kienx hu n-nitrate għax kieku. Imma imma eh, mbagħad jispiċċa fl-ilma tax-xorb. U għavelenus f'ammonti olin, iva. Allura fejn nibqgħu nużaw, ċowe, għalfejn ma nifqux nixorbu l-ilma li fih nitrat. Għax hekk nagħmlu hekk m'għandniex ilma x'nixorbu. Litteralment m'għandniex ilma x'nixorbu. Jiena li Ma imma imma sef, qabel ma nkomplu fuq naddu fuq affarijiet oħra, ma ninsawx ukoll illi jekk inti meta qed tiekol il-perżut pereżempju, jew is-salami, ma jkollux nitrat ġo fih, inti assista tiklu dak. Ġifieri in-nitrat. Ma niklux. In-nitrat iżommok sejf minn batteri li jgħixu ġodana l-laħam preservat u mingħajr nitrate ma jkunx tajjeb għall-ikel. Jiġifieri tgħidli mela sewwa nitrate tajjeb jew mhux tajjeb. F'ċerti ammonti huwa essenzjali biex iżommna safe. U jisu l-istorja tkompli tikkumplika ruha, tikkumplika ruha mod interessanti ta' kien hemm studju li sabu li iktar ma jkollu iktar ma jkollha nitrat il-ħamrija inqas jassorbi perklorat il-pjanta għaliex għax fil-ħamrija hemm ħafna kompetizzjoni bejn l-affarijiet li hemm ġul-ħamrija biex jitlu fil-pjanta. Jekk hemm ħafna minn ħaġa minn ċertu ħaġa jista' jkun li qiegħed jibblokka jew ma jħallix affarijiet oħra jidħlu fil-pjanta. U allura, meta saru daw it-trials, l-Amerika jħmir ser zbaljat, sabu li jekk il-livell ta' fertilità tal-ħamrija tkun għolja għax ikollha ċertu nutrijenti li pjanta għandha bżonn, tajjeb permezz ta' fertilizers, permezz ta' eh, demel organiku, tajjeb iktar mal-fertilità tkun għolja, inqas jidħol perklarat fil-pjanta. U allura naħseb li eh, tajjeb li wkoll bħala pajjiż One, bħal madna fil-bidu, naraw xin is-sitwazzjoni. Minn meta rridu nitilqu, rrid konna baseline, ma sitwazzjoni jekk. Mhm. Tajjeb, jekk is-sitwazzjoni mhijiex tajba, ejja naraw x'nistgħu nagħmlu. Ejja naraw kif għandna nikkontrollaw iktar il-lob tan-nar, ejja naraw bil-perklorat li hemm fil-ħamrija, kif mhux ħanħalluh jidħol fil-pjanta billi nagħmlu affarijiet li kun hemm bżonn nagħmlu. U allura naħseb naħseb li rridu nieħdu għax eh, sfortunatament dan das-settur għalfejn huwa daqshekk b'saħħtu għandu political lobbying b'saħħtu. Tajjeb, ġifiri, vera hija tradizzjoni, parti mill-kultura, huwa sabiħ ta' Rom, però għandu impatt u implikazzjonijiet li qed nsemmillum li naħseb li tajjeb li wieħed jieħodhom bis-serjetà. Issa, li kont qed tgħid eh, li tipprova tikkontrolla il-perchlorate milli jidħol fil-pjanti jew fl-ilma tax-xorb, which is not easy. Much easier tkun li inti meta jidħol ġo fik il-perklorat għax ħadtu mal-ilma tax-xorb jew ħadtu mal-ikel, lilek iħallik bi kwietek. And there is a way of doing that illi hija faċilissima u frankament ma nafx għaliex Isna, well, anki s-sanità, ma nafx għaliex is-sanità f'Malta, mhux jiena, jiena probjament ma nistax noqgħod ngħaddi daw il-kummenti u nagħti daw il-pariri, illa għaliex m'iniex is-sanità tal-pajjiż. Imma ix-xjenza tal-limna illi Perchlorate jagħmel il-ħsara għaliex jikkompeti mal-glandola tat-tirojde għall-jodju. Jiġifieri fil-ġisem għandna l-jodju li għandek bżonn biex tagħmel dina l-imbierka sustanzi li jiffurmaw fit-tirojde. Il-perklorat ma jħallix l-uptake tajjeb tal-jodju. Mela kif tista' ħanejtek tipproteġi ruħek mill-perklorat? Billi tieħu l-jodju. Issa, il-melħ jodat jeżisti. Mhm. Fil-supermarkets, iodized salt, kieku jien ngħid isma' Mhux it-table salt. Dak, well table salt f'Malta ta' ġej mill-baħar ukoll fejn fih il-jodju. Imma jekk hemm eh, prodott li forsi għandu ħarir iktar ajodin ġo fih. Għażel lilu. Għażel lilu. Eh, eh, make it a general. Tafxik, sorry, sa' komplin, tafxik konċernani għax inti qed il-velenu b'doża baxxa, jiena li tikkonċernani hija dak il-velenu preżenti f'ħafna affarijiet oħra li mmissu Il-total dose,
Per eżempju, il-fluoride fl-ilma, l-ilma fih il-fluoride, le? Jitfawlu ftit fluoride. Le ma jitfawlu. Le? Malta, le. Malta. U naturali li għandu. Sewwa. Toothpaste.
Il-toothpaste fih il-fluoride, per eżempju, doza olja tagħmel il-ħsara. Jiena tikkonċernani kemm qed nieħdu minn dawn id-dozi. F'ħafna affarijiet li qed immissu. Speċjalment l-ikel proċessat għandu ħafna affarijiet, ġifieri kien hemm studji juru kemm l-ikel proċessat qed ikollu effett fuq il-bajuta tal-gas tema diġestiva tagħna u kemm imbagħad din qed ikollha impatti fuq affarijiet eh, differenti tas-saħħa tagħna. Tajjeb ġifieri palma tajjeb inti Stef, id-doża totali li għandha tinkwetana u allura nipprovaw innaqsu minn fejn nistgħu. Ekku, infatti tisma' b'ħafna ma nafx għandix taqsam jiena ma ħanajt. Ftit qabel qatt ma konna nisimgħu għajmi meta kont qed nikber jien u tajt IBS, tajt IBS xi tkun, illum kulħadd bl-IBS jien l-ewwel waħda. Sa jiena ili ma nikollaħa minn duk il-16 sena, quite a long time, ma ma jfissirx li li jina minn ixet eh, indaħal il-valeni jina. Per eżempju, sabu li a thyroid, a cyst next to the thyroid, it was 2 centimeters, I think, last year, ġifiri, kull minn nitkellem sħabi kollegi, kulħadd igor bit-tajroid, per eżempju, mhm. jien daw l-affarijiet ma konx nismagħhom qabel. U per eżempju anki ċertu konċidenza ta' ċertu mart, per eżempju, jiena xi ħaġa li tinkwitani li per eżempju kultant tara stqarrija mill-awtorità tas-saħħa tal-ikel jgħidulek jien naf the spicy sauce ta' din il-particular ta', ta din il-particular brand, you should avoid it. But if I need to avoid that particular spicy sauce ta' dik il-particular dik, għaliex jien minix qed nara li ċertu per eżempju ħassa kaboċċa ta' dama ħjara li ġejja per eżempju mis-supermarkets dik qatt ma tissemma. Iġifieri li qed ngħid huwa this is this program is called conspiracy theory. Are we facilitating certain studies whilst banning others? to protect certain industries because that is a no-go because ħammutu xorta so it doesn't matter. Kemm huma indipendenti l-istudji li jiġu conducted u pereżempju minħabba li issa aħna iżjed konxji tal-ammont ta' valeni, ejja ngħidu valeni ma nwaħlux biss fil-perklorat, issa li aħna iżjed konxji ta' dawn il-valeni, kemm aħna ħankunu um, good boys and girls by testing this? repeatedly and ongoing minn testing centres li huma akkreditati u indipendenti fuq kollox. L-Unjoni Ewropea għandha sistema metikoluża ta' kif tittestja l-ikel differenti għal affarijiet differenti. Tajjeb, jiġifieri xi ħaġa pproċessata u ppakkjata, tiġi analizzata jew għandha sistema ta' analiżi differenti minn xi ħaġa friska bħal ħassew ta' dama, tajjeb. Il-Food Safety and Security Authority li qabel li ħadet biċċa mill-MCAA, qabel MCAA kienet responsabbli biex analizza eh, li kell għal-bex u dal-affarijiet. Issa edha fidejn l-FSSA. Eh, eh, dawn jieħdu eh, kampjuni mill-pitkarija, jieħdu kampjuni mill-farmers market, jieħdu kampjuni mill-supermarkets, jieħdu kampjuni ta' prodotti differenti, Maltin u barranin. How regularly?
Um, regular, ta' ġifiri daw għandhom ċertu protokols li jridu jimxu maħħom li huma dettati mill-Unjoni Ewropea li jridu jimxu maħħom. Issa, Xi darba jista' jkun biżżejjed, jien ngħid għall-ikel qatt ma jista' jkun biżżejjed, tista' tagħmel l-almu tiegħek biex tipprova, again skont ir-riskju, ħafna drabi jimxu skont ir-riskju, jekk xi ħaġa għandha riskju ogħla, janalizzawha iktar. Tajjeb ġifieri naf eh, ċertu frott li aħna nafu li ma jitqaxxarx pereżempju, jew ċertu ħaxix li jittikel frisk, dak jaf għandu, mhux jaf għandu, għandu riskju daqsxejn ola għax da il-prodotti li jkunu fuqu mhux jitkisru meta sajjarhom pereżempju. Mhm. Jiġifieri huma jimxu iktar eh, jimxu ħafna b'dan il-risk based sampling tajjeb. Affarijiet ippakjati eh, u da jista' jkun li jkun hemm prodott li jkun daħal l-Olanda, testjawh l-Olanda, umbat b'ċertu b'ċertu sistema interna tal-Unjoni Ewropea jafżaw il-pajjiżi kollha biex ineħħuh mis-suq. Ġifieri mhux neċessarjament Malta jkunu għamlu l-analiżi ta' prodotti proċessat biex ineħħuh mis-suq. Ġifieri dawn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fortunatament ngħid jien e, e, jinformaw lil xulxin jekk ikunu sabu xi ħaġa ħażina biex ikunu jistgħu ineħħu ineħħu l-prodott mis-suq kollha kemm huma. Jiġifieri l-Unjoni Ewropea għandha sistema rigoruża immens fuq l-analiżi tal-ikel toħodha bis-serjetà ħafna u jien ngħid Alla ħares ma kienx hekk. Tajjeb, ovvjament ma rridux nilagħbu man-nar però, tajjeb jiġifieri jiġifieri ċertu ċertu affarijiet naħseb jiġi minna u mir-rieda tagħna ta' pajjiż, ta' soċjetà li nippruvaw nikkontrollaw ċertu affarijiet li jaf jaf qed jikkawżaw ħsara.
Sorry, u ħaġa oħra li kont se ngħid, Ġifiri, li t-testjar ta' dan li kelli huwa rigorus. Kollu barra minn Malta jsir jew jsir xi ħaġa mill-FSSA. Jieħdu kamp. Jew mill-università. Mhux l-università. L-università jekk tiġi kommissjonata biex tagħmel ċertu xogħol tagħmilha, ma mhix ir-rwol tal-università. Ir-rwol tagħha.
jew tal-istudenti. Tagħmel riċerka ovvjament bir-riċerkaturi. Xi ħadd ħajamel teżi. Meta meta għamilna l-ewwel riċerka fuq il-preżenza tal-perchlorate fl-ilma, il-standards laboratories dak iż-żmien ma kienux jagħmlu il-perchlorate meta informajnihom dak li sibna, mbagħad bdew jagħmlu. U safejna fina dom jagħmluha sal-lum regolarment. Ġifiri, f'dak il-sens l-Università li t-influenza dak li jiġri. Kemm jisibu riżultati tal- tal-riċerka li ssir f'Malta. Skużi, kemm? Kemm isegwu, kemm jimxu fuq ir-riżultati tar-riċerka tagħkom tal-università? F'dal każ li semmejt, ehm, imxew tajjeb. Imma naturalment hija il-diskrezzjoni tal-awtoritajiet mm. eh, statali biex ehm, dak li jidrilhom għandu jiġi segwit jagħmluh ehm, It's there. Ġi fl-aħħar mill-aħħar huwa l-politiku li jagħmel il-politiku li qed jiddeċiedi. Il-politiku
l-espert fil-suġġett fil-materja li il-politiku jkun impjega biex imexxi azienda, entità, etc. Xtinsawx, nitkellmu fuq il-politiċi, per realtà hemm tekniċi bejn il-politiku u aħna n-nies. Ekku, ekku.
Ejja mmorru biex nagħlqu s-suġġett għax illum is-suġġett kien il-fireworks għax inkella never ending għax hemm ħafna xi ngħidu. Jekk tkun trid iżżid xi mhm. ħaġa, eħe mela le bil-qalb kollha. Fidejk. Ħaġa li inkwitatni, bdejna l-festa season issa mhm. biex inkunat issa. Blebda mod nerġa' ngħid, blebda mod min qed it-target il-kanun tiegħi mhux lejn tal-festi biss, però kulħadd għandu tfal. Tqajmet din il-polemika, sewwa tqajmet dan l-inċident, tqajjem dan l-inċident nispera ma jispara li ħattax li ħanajda, imma qed ninkwitaw f'dak li ħanitfaw fl-ikel u f'dak li jispiċċa fl-ikel. Meta aħna qegħdin immorru fil-fatt biex insegwu dan il-lob tan-nar li jiena kieku l-ewwel waħda nieħu xi tfal żgħar ngħidhom come let's go and see the fireworks. jien qed nesponihom għal periklu minħabba dak li qed jiġi inhaled. Mhux hekk. Mhm. U xek.
Ovvja. Għax jiena li bdejt mill-ftit li bdejt nipprova naqra ma ħtantx kelli ċans wis kien li il-perklorat iżjed jaffetwa l-tfal u dawk it-trabi li jkunu għadhom breastfeeding. Ma nifokawx biss fuq il-perklorat.
Il-għaliex il-metalli mhm.
it-tqal huma iktar ħafna iktar problematiċi mill-perklorat.
Ġifiri, tejli għalfejn ma laqbat u semmejt il-perklorat int. Għaxina kelli interess ta' riċerka fuq il-perklorit. Sewa, sewa, sewa, sewa. U għalix, ħalejda la t-tini s-saċċas. Jina kont wieħed minn dawk snin ilu. Illi kont i-promovejt illi jintuża l-perchlorate fil-lob tan-nar f'Malta. Ir-raġuni kienet il għaliex meta minn flok il-perchlorate il-pyrotechnicians kienu qegħdin jużaw il-putassa, ok? Kienu qegħdin imutu on average 2.3 fis-sena.
Every fuq periodu ta' 30 sena, jekk tot kemmitu nis mill-lob tan-nar ġveri fis-sens li qegħdin jaħdmuh u b'aċċident eh, imutu. il-figura kienet ta' 2.3 persons per year. From exposure to the... Le, mux exposure, le, le, esplużjoni, esplużjonijiet. Esplużjoni. Esplużjonijiet accidentali, esplużjonijiet accidentali. Right.
U biex dik il-martirju ta' dan nis eh, ħudna ma jkomplix, kont rakkomandajt u f'rapport li ħriġna fl-2011 konna minna 24 rakkomandazzjoni. Waħda minnhom kienet di illi fil-lob tan-nar m'għandux jintuża il-metall li mħallat mal-putassa u minflok għandha tintuża il-perklorat mal-metall biex nevitaw l-imwiet. Mhm, mhm. Ok, dik eh, kienet l-unika waħda minn 24 eh, rakkomandazzjoni li l-gvern oġbu jadotta u daħħala fliġi. Iġifiri, ehm, l-idea kienet biex niproteġi il-ħajja tal-min jaħdem in-nar. Mhm. Missa nippretendi li jiġu lura daw is-sinjuri kollegi tagħna u jipproteġu lil saħħitna, il-kumplament tan-nies ta' Malta, billi ma jimlewniex b'aktar nar milli hemm bżonn. Mhux qed ngħid inwaqqfuh in-nar jien, ma tarax. Imma nikkontrollaw hu. Il-perklorat għandu jiġi kkontrollat u l-perklorat għandu jiġi kkontrollat, by the way, għax hija obbligu tagħna bħala pajjiż fl-Unjoni Ewropea eh, illi nkunu nafu kemm perchlorate qiegħed jintuża u minn min u fejn sejjer għaliex għandu użu anki fit-terroriżmu u aħna bħala obbligi ta' nazzjon għandna nkunu nafu u nżommu traċċa, rekord ta' fejn sejjer dal-perchlorate kollu. Tajjeb illi ngħidu wkoll li aħna naħseb illi għax kont qed naqra studju li l-unika pajjiż fid-dinja li naħarqu daqshekk nar. Għandek l-Amerika fil-Fourth of July li taħraq in-nar, għandek l-Ingilterra l-Guy Fawkes, għandek iċ-Ċina fin-New Year tagħhom jaħarqu ftit nar, u aħna l-iktar pajjiżi li naħarqu nar. U dik l-isplużjoni li rajna fis-sajf issir times 80 tista' tgħid bħal dawk l-isplużjonijiet. Ġifieri naħseb jekk m'għandu joħroġ xejn minn dan il-programm għandna flimkien forsi anke għan-nies hemm barra u forsi anke l-awtoritajiet li, li jafu li hawn din issue li nibdew nagħmlu xi ħaġa fuqha di. Bħal dejjem, bħal dejjem meta tkun qed tiddiskuti dawn l-affarijiet, kultant titlaq b'iżjed mistoqsijiet milli dawk li tkun ġejt bihom. Dik hija xi ħaġa li dejjem fix-xjenza
jien qasam tiegħi soċjolingwistika ġifieri, kultant tidħol tagħmel studju u minflok inti tmur b'ċertu teżi toħroġ biżjed dana u din mhix ħaġa differenti. Però lin nies hemm barra għalissa serħan tal-moħħ sakemm jiġu dawn ir-riżultati minn barra. Kif nistgħu li żjed pereżempju jekk jiena ħammur nixtri minant tal-ħaxix ta' warajja għax għandi dik il-peace of mind jew jiġi bit-trak pereżempju. Ehm, Malcolm, inti qed tirrappreżenta l-bidwi Malti u jiena lan tiegħi jien dejjem xrajt lokali. Ekku. Imma imma kif tista' kif jiena nista' dik il-ħassa dik it-tadama li jiena ħanixxi jiena vegetarian stroke vegan nieħu ħafna minn dal-affarijiet jiġifieri suppost use me as a guinea pig. Kif nistaw namluħ safer for consumption? Eh, vizavi dawn it-toxins eh, kollha kullum. Le, jien naħseb l-ewwel ħaġa għandna nafdaw l-autoritajiet li qegħdin jagħmlu l-analiżi Malta huwa pajjiż żgħir u allura l-awtoritajiet jilħqu kullimkien. Tajjeb, u naħseb li allura l-ewwel ħaġa li jridu nagħmlu huwa li nafdaw l-dawn l-awtoritajiet u nagħmlu pressjoni anke politika biex fejn m'hemmx fejn m'hemmx biżejjed eh, regolamenti fejn m'hemmx biżejjed it-testjar jiżdied. Dejjem però ir-riskju ma jistax iġorru l-bidwi għax mhux tort tiegħu. Tajjeb, jiġifieri jekk hu qed jitlef bi 3000 euro affarijiet għax l-awtoritajiet qed jgħidulu taħsarx dak il-prodott għax għandu l-perklorat, tajjeb, m'għandux iġorru l-bidwi dak il-pis finanzjarju, Tajjeb, ġifieri għandu jġorru jew minn qed jikkawża dak il dak il pollution dak il-pollution jew nkella jkun hemm xi forma ta' kumpens minn tal-gvern. Number one. Number two, palma jisu diskutejna f'din diskussjoni, il-perklorat huwa wieħed minn ħafna affarijiet. U allura. U mhux l-iktar wieħed problematiku. U mhux l-iktar wieħed problematiku, ekku. U allura naħseb li tajjeb li nirrealizzaw li meta tnixxu il-prodott Malti minħabba l-ħafna vantaġġi tiegħu li mhux se noqgħod nidħol fihom għax mhux l-iskop ta' dan il-programm, però xorta naħseb it outweighs il-riskju li hemm li għandu x'jaqsam mal-perklorat, jiġifieri affarijiet li għandhom x'ismu ma' bex li ġej minn pajjiżi terzi, il-bontà u l-frisketza tal-prodott li jkun inqata' ftit sigħat qabel u allura jkollu valur nutrittiv ogħla. Ġifieri hemm ħafna vantaġġi tal-prodott lokali, apparti t-togħma ovvjament, li jagħmlu ħafna iktar superjuri minn prodotti minn prodotti oħrajn li jkunu li jkunu importati. U ovvjament hemm l-aspett soċjali, ġifieri jekk aħna jekk aħna rridu li l-kampanja tagħna tibqa' ħadra, jekk aħna rridu li l-pajsaġġ rurali tagħna jibqa' jibqa' kif inhu, għandna bżonn nissapportjaw il-min qed joħsiebu li mal-bdiewa. Tajjeb, ġifieri l-settur agrikoli joħsieb 10,000 ettaru ta' art li huwa ferm iktar minn kwalunkwe ġnien jew kwalunkwe kwalunkwe ħaġa oħra fil-pajjiż tagħna

we make it a little bit safer at the moment, at this moment in time. Minna What- tal-bidwi.
Eħe, per eżempju, jekk jiena ħammur nixi Mhm. il-ħassut ta' dan bħalissa ġej is-sajf, Mhm. x'nista' nagħmel biex dak il-prodott jiena kemm jista' jkun mhux il-perklorat biss, imma dak kollu li jagħmlu ħażin u dak kollu li jagħmlu how can I make it better? Wash it.
What with?
Ilma, Bicarbonate ilma, of le, soda, mela ilma forsi. bżejjed.

Qisu, ara dak qed jixrob l-ilma tal-vit, nispera li għandek il-filtru hu. Sorry, l-ilma li nipproduċu f'dal-pajjiż huwa sigur. Huwa sigur. M'għandekx bżonn filtri, eh, jista' jkun naqra inqas ħelu. Naqra iktar ħelu mhux inqas, jiġifieri mħabba il-melħ tal-baħar li jkun hemm fih, imma otherwise m'għandniex eh, toxins fl-ilma tax-xorb tagħna, ok, din hija mitoloġija li nissuspetta li ġiet ehm, propagata minn min ibih l-ilma fil-xedula, ma fil-flixken tal-plastik. Okay. But that's another topic minħabba li qed nivvalenaw irwieħna bil-microplastics. U nibqa' għaddej.
Niżgur.
Chapter 2.
Chapter 2.
Nirringrazzjakom minn qalbi Prof. Svella, Melkim, Romina u jiena nagħlaq dejjem statement illum ħanala. Issa li nafu illi fil-fireworks hemm il-veleni, allura m'għadix conspiracy theory.